Good morning, good afternoon, good evening. My name is Sirime Anthony, your regular presenter for First Aid Immigrant Solution. In case if una never subscribe, I beg una no forget to hit the subscribe button so that anytime wey I visit come out come see give una latest informate, you go be the first person wey una offer see the the latest information so wetin make me come out this morning be say i say make i come tell us say they don extend this paper wey dem dey do so till august 15 so na be the latest things wey dem come talk because how the thing take waka now i wan explain to us so before now i know say i first drop for my previous video wey i do before now wey dem talk say dem the the document don start i talk say the document start from june first to july fifteen na im dem come look say this june first to july fifteen as at june ten last week which is wednesday last week when i dey do this video so so Dem come talk say about thirteen thousand people na im don fit apply for this document and the thing too poor wey the amount wey dem be expect wey wey go apply for this document na big amount dem talk so wey go apply for this document dem say e go reach about two hundred and something thousand or more wey go fit apply for this document and at the end of the day na only ordinary thirteen thousand na im e don apply for all over Italy. The thing come dey poor say a lot of people no gree apply. They come see put heads together. You know say I first see talk to some of us wey you know say still call me for private, still ask me say how what how me see this document matter. I come still give them advice according to wetin I don see understand concerning this document. I come talk say they talk say people wey you know say e no e e get eh, e dey apply for asylum dem be talk say e don for no fit apply based on say you dey asylum say dem fit drive you for for camp and all those things na im dem come throway this question to internal minister for frequently asked questions wey dem dey eh, write to them online for internal minister uh, website when i come look number 15 for fac which is frequently asked question wey dem dey write to them. na im tok say if person wey dey ask for political asylum wey italo dey call richiedente asilo wey oyibo dey call asylum seekers E fit apply for dis document wey dem dey do so because e no affect di document wey dem dey do so because na two parallel lines where dem for meet na questora if dem dey apply for document. If dem wan apply for document dat time now na if you wan come collect for your document sey dem grant am for sanatoria and dem come still grant your asylum whether na for court or commission. So it is now up to you now now to decide which one you go take You take sanatorial or wey be six months or you take asylum or wey be five years or subsidiary wey be five years or special case wey be one year or two years as the case may be. So e now depends on you to decide. Na you go come choose which one to take out of the two na him I first still take explain to some of my viewers wey still call me privately before now I first still tell them say this document wey dem bring come out so this law too dey strong dem go before the end of this document dem go try make dem see reduce am small small wey wey dem still modify am small small so sotey na im dem come modify am this on Monday wey be fifteenth of June dem come hold meeting in the evening of it come talk say the secretary to the ministers and uh, the president and some other minister come talk say this document too poor a lot of people no apply because of say asylum people dem no dem no fit apply as we talk write am before na im dem come talk say for now they will fit apply for this document and if they apply for this document it no affect their document whether they don't first ask for asylum before or they never first ask for asylum before or if you apply for the document at the end of the day now na you they'll drive you for camp that one not dey again say this asylum so e no affect di sanatoria dis sanatoria so e no affect dis eh, asylum seeker so so wetin concern agbeo concern overload dem say dem dey two of dem dey waka separately na so oyibo talk which is dem dey waka on their own so if you come go questora you wan come go collect document na there dem come tell you say you no fit dey use two document you have to choose one out of the two na that time you na you go take choose but before now For you not to put your head for one basket dey wait for one asylum seekers wey you never know whether dem go grant your story, do this document so that you go get two possibilities either dem no give you for this sanatorium wey dem dey do so, dem go give you for asylum. You understand the way I take dey explain am so?

working permit or stay. If you just go put am for renew like that, wetin go happen? They need to send your name back to commission again whether make dem still give you that same humanitarian or not. Na be the law wey affect so many of our brothers and sisters for this Europe because of say for this Italy because of say dem no know say dem need to convert am immediately with working permit or stay while some of them no still get work na im make dem no fit convert am when the time wey their paper still take die their work come still finish so due to that if you know say you dey that category whether na special case you get to or you get humanitarian wey you no fit convert to working permit or stay just do this sanatoria because if you say make you wait for commission if commission come come out tomorrow now dem come say negative you don still lose sanatoria again So we no know the next one wey dem do now whether na next eight years na e because the thing na from eight years or ten years as the case may be you know say the government dey they dey change government uh, the way they dey change wrapper so for Italy so na so the thing dey be na im make am say may you no let this opportunity pass you by a lot of people say no be ordinary six months document E no just be ordinary six months document, you fit call am ordinary six months document, me dey call am small but mighty. The reason why I call am say small but mighty be say e e know say no forget anything wey start small small, you understand, na so e dey grow big. Like the work wey I dey do so and me start am when dem give me three days contract before person come still get life contract. Na so anything wey person dey do wey start small na im dey big well well. So, like asylum seeker so na six months document you no fit convert am unless they give you they grant they grant your story for court or commission while that of sanatorial wey dem dey do for you wey dem dey do now wey go wey dem go extend wey dem extend to august fifteen so if dem give you that six months After the six months finish, e no mean say na that three setup na im be the work wey your oyo dey do dey go. You fit get fabrical work which is factory work or you fit get any other work, restaurants work or any other work wey you know say the working contract e reach twenty to twenty five hours if you be single for a week. E go reach you take renew that document. You go fit view that from six months to a year, from a year to two years. If your document don reach five years, and you get resident, you fit apply for Carter Sojourner. So na so this document just be, na small but mighty na me dey call am. So I dey use this my platform so may I still take educate us concerning this document matter. So I wan make una no let this opportunity just go like that. Like those people wey dem be say dem no fit apply before, na people wey dey camp or people wey dey ask for asylum even though say you no dey camp. Make una go do nationality Because like for Nigeria now na nationality now na you fit do am for any community wey you dey around Italy. Your meet dem make dem apply for you. So if you do dat nationality, you fit use am take apply for dis document. And if you get dis six months document, after dis six months, you fit convert am to working permit of stay. Na so the thing just take dey play. So if you no know dem say knowledge is power na im make me come dey use this my channel so take dey educate us and if you know say you dey write contract for person make sure say you allow this six months finish make the document come out before you say you wan change the work because according to the contract na this work na im go give you this document So you no fit just dey apply, fill the form today now, now you just say you no get work tomorrow. You go be like say you dey use government take dey play. So those kind of things no good. So make we try, make we see, make sure say we see arrange ourselves. Wey if you know say you get all the requirement wey I first talk before for my previous video, if una never watch am, una go watch am when I talk about this sanatoria before. Everything still remain the same. Di only tin wey dey add join am be say for those pipo wey marry Italian citizen or European citizen, na five years document dem dey get, dem dey call dem carta soggiorno per l'Unione europea. Dat kain document so na five years, if you know say you get twenty thousand quid and you get dat document, you fit write contract for pesin gidigba Nothing dey. Then if you know say you still get European citizen or Italian citizen or Qatar Sojourno Illimitato, whether na CE or UE, you fit do this document for person if you get twenty thousand code for your Reddit, na you go fit apply for somebody and make you try make you

from this problem because I dey talk say person wey get document na him dey Europe. If you know say you no get document na one leg you take stand because any day can be the last day in Europe. Na the day wey dem catch that person if na the cloth wey you wear that day na that cloth you go take reach Ekaaro. So make you no take that one no be our portion and that one no still be portion for those people wey still dey watch me so. So now I say make I still try, make I come still use this my platform, make I still take tell us say make we try, make we do this document before the the time elapse because the extension wey dem do una na na till August fifteen. If una never know, dem don talk am and e still dey the website Dem modify am today. So the meeting wey dem do now, dem don seal am, dem don pass am to law. So na August fifteen na im the document na im go come take expire, no be July fifteen again. So for those people wey you know say dem no still understand concerning this video, you fit still call me for three five one 0123025 or make sure say you still subscribe to this my youtube channel first aid immigrant solution na here i for dey drop anything wey dem still talk concerning immigrant matter because this first aid na be the first